Армейски районӗнчи Вольник клубра ӑсталӑхне туптакан ҫамрӑк спортсменсем тренировкӑсене ахаль ҫӳременнине ҫирӗплетрӗҫ. Паллӑ ентешне, районӑн хисеплӗ ҫыннине Анатолий Слокина халалласа йӗркеленӗ ирӗклӗ майпа кӗрешекенсен республика турнирӗнче вӗсене ҫитекенни пулмарӗ. Ӑмӑрту пирки сюжетра каласа кӑтартӑпӑр.
Ӑмӑртӑва вун виҫӗ ҫулти тата кӗҫӗнрех кӗрешӳҫӗсем хутшӑнчӗҫ. Чӗмпӗрпе Чулхула облаҫӗсенчи Тутарстанпа Удмурти, Мордовири, пӗтӗмпе ҫӗраллӑ ҫамрӑк спортсмен Красноармейскине вӑй виҫме килнӗ. Турнир пуҫламӑшӗнчех пирӗннисем кунта хуҫа пулнине кӑтартрӗҫ, уйрӑмах хӗрачасем палӑрчӗҫ. Хӗрсем тимлӗрех кӗрешме тӑрӑшаҫҫӗ, ҫӗнтерме тӑрӑшаҫҫӗ. Вӗсен Дисциплина лайӑхрах. Ҫавӑнпа, наверное, пирӗн хӗрсем вӑйлӑрах результатсем паян кун кӑтартаҫҫӗ. Эпир шанатпӑр аржнецсем вӗсен примерӗпе вӗсене пӑхса лайӑхрах результатсем тах кӑтартӗҫ. Финала тухнӑ вун виҫӗ спортсменран саккӑрӑшӗ хӗрача. Мӑн Шетмӗ шкулӗнче улттӑмӗш класра вӗренекен Наталья Маскина та турнирта ылтӑн медальшӗн кӗрешекенсен йышӗнче. Республикӑн тава тивӗҫлӗ тренерӗн Владимир Григорьевӑн вӗренекенӗ виҫӗ тапхӑрта аванах кӗрешрӗ. Шел пулин те, финала тухма вӑй ҫитеймерӗ, кӗмен медале тивӗҫ пулчӗ. Эпӗ йышӑнтӑм иккӗмӗш вырӑн, мӗншӗн тесессӗн эпӗ ҫӳретӗп пӗрремӗш ҫул. Ман валли вӑл питӗ лайӑх.
Наташа ушкӑнӗнчи Виктория Емелюковӑна тата Светлана Гавриловӑна хӑйсен виҫисенче парӑнтаракан пулмарӗ. Арҫын ачасем те тӑрӑшрӗҫ. Вӑтӑр килограмм таранччен виҫереп пьедесталӑн чи ҫӳллӗ картлашки ҫине Роман Денисов хӑпарчӗ. Унӑн юлташӗ Артур Исаев ылтӑн медальсӗр пуҫне техника тӗлӗшӗнчен чи лайӑх кӗрешӳҫӗ ята тивӗҫрӗ. Ҫӗнтерме ӑна ултӑ ҫеккунт кирлӗ пулчӗ. Эп ҫак турнир пуласса пӗррехи каяллах пӗлнӗ. Ҫавӑнпа питӗ лайӑх тренировкӑсенче тренироваци тунӑ. Ҫавӑнпа халь пӗрремӗш вырӑн илтӗм. Тӑватӑ ылтӑн, тӑхӑр кӗмӗл тата пӗр бронза медаль ҫӗнсе илнӗ красноармейски кӗрешӳҫӗсем ушкӑнсем хушшинче пӗрремӗш пулчӗҫ. Чӗмпӗр спортсменӗсем иккӗмӗш, Чулхуласем виҫҫӗмӗш вырӑн йышӑнчӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Ирина Николаева, Вячеслав Ильин.